ווייל ס'דא א פעימאס רמבן שלום די וואך אין די פרשה, זאגט דער רמבן ביי די סוף פון די פרשה אז פארוואס זעט מען אז מ'מאכט אזויפיל זאכן זכר ליציאת מצרים, אזויפיל ניסים מער, מ'זעט סיי יעדן טאג און גאנץ יום טוב פסח און סאו מעני מצוות אום פסח, ציצית, מ'זאגט אין די פרשה אזויפיל זאכן וואס האלט זכר ליציאת מצרים יעדן טאג, פארוואס עפעס אזויפיל, סאו ס'דא א פעימאס חינוך מצוה טז, א פעימאס פעימאס חינוך ער זאגט אז אויף די מצוה ועצם לא תשבר ריבו זאגט דער חינוך אז פארוואס טאקע מען דערמאנט אזויפיל זאכן פון יציאת מצרים זאגט ער אז דער אייבערשטער האט געוואלט מיר זאלן ווערן גוט זאגט ער אז עס נעמען א ריינע מענטש א אריסטאקראטישע מענטש עס אים געבן א דזשאב צו קלינען די גארבעדזש אונטער די בהמות וויטין נאו ער זאל ווערן א גארבעדזש קאלעקטער ער גייט ווערן א נידריגע מענטש די זאך ברענגט אראפ די מעשה פון א מענטש ברענגט אראפ און אז עס נעמען א נידריגע מענטש און עס אים געבן א חשובע פאזישן צו זיין א באדינער פון א חשובע מענטש וואטעווער איט טשען בי א פיין זאך גייט ער ווערן א פיינערע מענטש די לשון וואס מען נוצט וואס די חינוך נוצט איז אדם נפעל לפי פעילותיו, א מענטש ווערט ביי וואס ער טוט, וואט הי עקטס, ווערט ער וואס ער טוט, ממילא איז, האט דער אייבערשטער געגעבן וואס מער מצוות, דער אייבערשטער האט געוואלט מזכה זיין די אידן מ'זאל ווערן בעסערע מענטשן, האט ער ארויפגעפאקט מצוות פון זכר ליציאת מצרים, דאס זאל אונז מאכן צו א זאך וואס מ'קען טון כסדר, געדענקען יציאת מצרים, מ'זאל עס געדענקען, מ'זאל רעדן דערפון, אז מיר האבן סאך מער מצוות עמער ווערן בעסערע מענטשן, אבער דער רמבן שרייבט, אז פארוואס טוט מען אזויפיל זאכן זייער חסידות מצרים ליעדן טאג יום טוב, די ריזען איז די אייבערשטער וויל נישט טשעינדזשען די טבע יעדן טאג, ער זוכט נישט צו מאכן ניסים יעדן טאג, די אייבערשטער וויל מען זאל האבן א בחירה, אבער אז די וועלט זאל וויסן אז אלעס ווערט געפירט דורך די אייבערשטער, האט מאכט ער פון צייט צו צייט גרויסע ניסים גרויסע נפלאות אין עווערי סעקטאר פון די טבע, פון דעם לערנט זיך א מענטש ארויס פאר זיך אז אלעס ווערט געפירט דורך די אייבערשטער אפילו זאכן וואס זעען אויס אזוי ווי טבע, איז באמת ניסים נסתרים, אמאל איז מען זוכה צו א נס נגלה, אבער אפילו וואס מען מיינט ואל ניסיך שכל יום ומני ערב ובוקר וצהריים ס'איז אלץ בלויז ניסים, פאר דעם מאכט מען זייער חוץ יציאת מצרים. קרעקט. באמת האט מען גארנישט געזען. און פאר דעם מאכט מען זייער חוץ יציאת מצרים ארויס לערנען אז די גאנצע וועלט איז אלץ איין גרויסע ניסים. איין גרויסע נס. שרייבט איבער זיי א לשון אנד איים קוואוטינג, די עין לאדם חלק בתורת משה רבינו, די רמבן. א מענטש האט נישט קיין חלק אין די תורה פון משה רבינו עד שיאמין ביז ער וועט גלייבן שכל דברינו ומקרינו אלעס וואס געשענט אלעס וואס אלעס וואס גייט פאר כולם ניסים ואין בהם טבע ומנהגו של עולם דער איז נאו טבע נסיון פון די וועלט אלעס איז ניסים פון די אייבערשטער סאו לאמיר זיך אראפשטעלן אינמיטן די רמבן די עטרת צבי פון זידיטשויב איז אמאל אהיימגעגאנגען פון בית מדרש טאווארדס זיין הויז. ס'איז געווען ביינאכט, אין די פריערדיגע נאכט איז אראפגעקומען א גרויסע שניי, אין די פרי די זון איז ארויסגעקומען איט לייק מעלטעד א ליטל ביט, ס'האט געטראפט די וואסער פון די דעכער, האט ער געפרעגט פון די מענטשן וואס שטייען ארום אים צו מען הערט וואס די שניי זאגט צו די זון, ראביי אוואו יו סעד אוו ניין איך האב נישט געהערט אפשר קען אדרבה זאג אונז רבי, האט געזאגט די שניי זאגט צו די זון אפילו די זיצן אויף מיר אגאנצן טאג גיי איך נישט מעלטן נאר טאמער די אייבערשטער גייט מיך הייסן. אט דער פסוק זאגט ישלח דברו, נאכדעם וואס דער אייבערשטער הייסט, וימסרם, דעמאלסט וועט ער צעגיין, אבער ביז אהין, נאר נאך די ציווי פון דער אייבערשטער צעגייט די שניי. האט ער געוואלט ארויסלערנען א לעסאן, אז אפילו א זאך וואס זעט אויס אזא פשוט'ע זאך, די זון שיינט סאו איט מעלטס, ניין, אלעס איז ניסים פון דער אייבערשטער, ווייל דער אייבערשטער האט אזוי געהייסן. אבער צוריק צו די רמבן, זיכער איז דא אין חידוש לבנה א גרויסע נס, אבער היות ס'איז געשען מדי חודש בחדשו, קומט נישט קיין ברכה פון הטוב והמיטיב אין דיין האמת, איווען דאו ס'איז ריעל ניסים, אבער די אייבערשטער האט עס אוועקגעשטעלט אין הטבע מאכט מען נישט קיין ברכה.